i ken-yesfahamen ayen inefɛen i lxir-nwen. Ittmeslay Ṛebbi. Ḥessiset! Wussan-agi, nekkni iḥamlen Sidna Ɛisa i t-itebɛen, nettcekkir Ṛebbi ɣef tarzeft-is tameqqrant i d-iceggeɛ ɣer ddunit qrib alfin n ssna iɛeddan. Tarzeft i aɣ-iskenen acḥal i aɣ-iḥemmel Ṛebbi, imi i d-ifka Mmi-s lwaḥid, i wakken kul win yumnen yis-s ur ifennu ara, lameɛna ad isɛu tudert n dayem. Noël i qqaren Iṛumiyen, Christmas i qqaren Ingliziyen, Lmulud i qqaren At l'Algérie. Ɣef wacu i ttxemmimen medden lweqt-agi? Meḥsub ttxemmimen ɣef iman-nsen. Anɛam, ɣef iman-nsen kan. Mkul yiwen yettxemmim acu ara yečč, acu ara yessu, acu ara yeqbel d tikci sɣur wiyeḍ, Nekk, nekk, nekk! Awi-d kan! Iṛumiyen qqaren d legwizem, neɣ aḥmal deg yiman-nsen. Llan wid nniḍen iqqaren Noël-agi d lficṭa imecṭuḥen lxaṭer ferḥen s llufan ilulen Sidna Ɛisa. Nukni, s lmumnin, nettcekkir Rebbi mačči ɣef llufan amecṭuḥ, lameɛna ɣef umeslek iǧehden iddren tura ɣer uyeffus n Rebbi ad icceɛfeɛ fell-aɣ. Mi d-yusa ɣer ddunit, yesɛedda tlata u tlatin iseggasen gar medden, sfehmen-asen i igad Ilan lweqt-nni, amek i yella Ṛebbi, alaxaṭer ula yiwen ur yeẓri Ṛebbi, mmi-s lwaḥid, win illan yiṛbi n baba-s, d netta i aɣ-t-isfehmen. Awal-nni i d-iceggeɛ ɣur-neɣ Ṛebbi, yeɛni Sidna Ɛisa, yuɣal d lǧeţţa, izdeɣ gar-aneɣ. Neẓra lɛaḍima-s, yiwet n lɛaḍima am tin n mmi-s lwaḥid i d-yusan sɣur baba-s, d tideţţ, iččur d lmaḥiba d lɛafu, ur nuklal ara ɣef ddunit. Yusa-d ɣer Wililan d ayla-s, imi ddunit tettuqem s ufus-is, lameɛna at tmurt-is udayen ur t-qbilen ara. Ulac amkan anida ara ilal di Bitleḥm, armi ilul-d di Lmdawed amkan lḥeqran, medden ḥeqren tarasa-agi, ur sɛan ara amkan deg wulawen-nsen fell-as. Lameɛna lmaḥiba i yesɛa deg wul-is fell-aɣ ur tettbeddil ara, Alaxaṭer ar ass-agi, i gɛad irkul i t-iqeblen, ifka-yasen tazmert ad uɣalen d arraw n Ṛebbi, yeɛni i igɛad yumnen s yisem-is. Wid yumnen yis, amzun lulen abrid wis sin, mačči s talalit i ssnen at ddunit, ittilin s lebɣi n tnefsit, lebɣi n urgaz. Lameɛna talalit-agi tegɛad sɣur Ṛebbi.

Imezwura i d-yusan ɣur-s ad t-ɛebden d imeksawen. Nutni diɣen ttuḥeqren di ddunit, lameɛna ufan win i ten-iḥemmlen, armi yeǧǧa lɛaḍima n baba-s ad d-yas ɣer ddunit ad ten-isellek. Acu d-wwin yid-sen imeksawen-nni ad ṣeddqen? Acu i sɛan imeksawen? D iẓawaliyen ay llan daymi mi d-kecmen ad ɛebden lufan-nni ɣef i sen-ixeber lmelk i yegran Akken i ttɛassan iquḍaren-nsen, ad kecmen akken llan, mebla tikci deg ifassen-nsen, mebla lebsa ifazen. Lameɛna, amek llan ulawen n yimeksawen-nni? Ɛni ḥeqren llufan-agi d-ilulen deg udaynin? Ulawen-nsen ččuren s lḥamd i Ṛebbi, imi d-iceggeɛ win ara ten-isellken. Win ur nḥeqqer ara ad illal deg udaynin iwakken ula d nutni ad zemren ad qerben ɣur-s. Sin Ɛisa ilul-d di temdint n Bitlehem n Ḥudiya di zzman n ugellid Hirudus. Usan ɣer Bit Lmuqdes kra imeqqranen n ccerq steqsan Anida-t ugellid udayen i d-ilulen dagi? Neẓra itri-ines di ccerq, aqlaɣ nusa-d ad t-nɛebed. Mi yesla annect-agi, yugad nezza ugellid Hirudus. At Bit Lmuqdes merra heddren ɣef ayen i slan. Ma d Hirudus, yejmeɛ alkul imeqqranen lmuqeddmin d lawk d lexwaǧat, yenna-yasen, Ɛni xebren-aɣ lembiya anida ara ilal Lmasiḥ? Anɛam i s-nnan, Ad ilal di Bitlḥem, imi d nnbi n zik i d-innan, I kem-ini Bitlḥem, leɛmala n Yaḥuda, ur telliḍ ara bla nefɛa gar timdinin n tmurt, alaxaṭer seg-m ara yeffeɣ win ara yekksen lǧens n Bani Israil lǧens-iw. Imiren Hirudus iceggeɛ-as tuffra ɣer imeqqranen-nni, yenna-yasen, Asemt-d ɣur-i. Dɣa yesteqsa-yasen swaswa ɣef lweqt imi d-idehher itri. Ruḥet ɣer Bitleḥem i Sninna, qelbet llufan-nni. Mi ara tafem, uɣalemt-d i wakken ula d nekkini ad ruḥeɣ ad t-ɛebdeɣ. Ḥessisen Imaǧusiyen i win i d-inna ugellid, dɣa ruḥen. Akken i teddun deg ubrid, ataya iban-d zdat-sen itri-nni. Iḥabes nirg uxxam n Bit Lḥem, dagi la uqcic-nni ameẓyan. Mi t-walan, yekcem-iten lfeṛḥ ameqran. Kecmen deg uxxam, anida ufan Lufan la akked yemma-s Meryama, seǧǧden zdat-s. Imiren, ldin tikciwin i s-d-wwin, ṣeddqen-as ddheb, lebxuṛ d lmer. Imaǧusiyen d imeṛkantiyen. Ḥesben ad ilal llufan-agi mechuren deg uxxam ugellid. Lameɛna, imi t-ufan deg uxxam n iẓawaliyen, ur t-ḥeqqren ara, ur ẓuxxen ara armi ugin ad t-qerben ɣur-s. Nutni sɛan diɣen acu ara ṣeddqen, wa yefka-as ddheb, win yuklalen ugellid, win iḥekmen. Ɛni ur d-nnan ara zik lenbiya fell-as ters lḥekma ɣef tayet-is? Ittusma d amedber lɛaǧeb. Ṛebbi iqwan Baba n dayem lmir lɛafya. Win yesɛan ismawen-agi iqedsen yuklal akteṛ n ddheb. Acu nesɛa nukni deg ifassen-nneɣ mi ara neqreb ɣer Ṛebbi iqwan? Nettseddiq-as ddheb neɣ lfeṭṭa? Ɛni nettak-as amur ameqran deg wayla-nneɣ iwakken ad s-nɛaǧeb Ṛebbi iţqellib ssadaqa-nneɣ, ḥaca ma seddaw lḥasanat-nni, llan ulawen i d-iqerrben ɣur-es s wanuz, s nndama. Ilaq a neḥder iman-nneɣ. Alxaṭer ma neḥqer Mmi-s lwaḥid Sidna Ɛisa, win ittusemman d Mmi-s ameɛzuz ɣef i d-iri irkul lmaḥiba-s, Ma nugi a neqbel tarzeft Rebbi fell-aɣ, yeɛni lɛafu n ddnub s isem-nsen n Ɛisa Lmasiḥ, ṣṣadaqat-nni ay nettak, ama d ddheb ama d lfeṭṭa, ad banen zdat Rebbi am wuzzal neɣ akal. Tikci tis snat i ṣeddqen yimaǧusiyen i Sidna Ɛisa tesɛa diɣen lmeɛna. Fkan-as lebxur, neɣ lǧawi, ayen yesserɣen ɣer tura di lweqt n taẓallit, Duxxan d riḥa-nni ttalin ɣer Ṛebbi am tizila n lmumnin. Lameɛna Ṛebbi ur yebɣa ara kan lehḍur d icenfiren-nneɣ, yebɣa ula d nndama deg wulawen-nneɣ. Acḥal d abrid lehḍur ila am iferrawen immuten yettaɣlayen deg ṭṭjur di ccetwa, Win yesserɣen ifrawen, ad iffeɣ kan duxxan iqerḥen wallen. Rebbi ur ittqellib ara kan ayen iffeɣ deg uqmuc, yettqellib tikli i t-yuklalen, lfakya i ttdumun. Rebbi iqqar-aɣ-d tebɛa lḥeqq, ttuqqa, laman, lmaḥiba, dewam, ssehla. Ayagi ikad kan s wul idewɛan i Rebbi s lekmal. Sidna Ɛisa yusa-d sɣur Ṛebbi i wakken ad iqeddem iman-is d timezliwt ɣef ddnub wat ddunit. Lmasiḥ yessebl iman-is i Ṛebbi fell-aɣ amzun d aqeddam timezliwt n rriḥa lɛali. Netta ur iḥwaǧ ara am lmuqeddmin imeqqranen ad isqeddem timezliwt kul ass tazwara ɣef ddnub-is ubeɛɛed ɣef ddnub medden, lxaṭer ayagi ixdem-it yiwen ubrid mi yesqeddem iman-is, yesqeddem yiwet timezliwt i ddnubat i dayem, iqqim ɣer uyeffus n Rebbi. Sidna Ɛisa, imi yella di ddunit, ikemmel irkul wayen ɣef i t-id-iceggeɛ Rebbi. Akkagni, tikli-ines, timezliwt iqqeddem i Rebbi ɣef ddnub-nneɣ, yuli ɣer Rebbi am rriḥa n lɛali. Acu ara nqeddem i Ṛebbi ass-agi? Lehduṛ icenfiren kan ilan acḥal d abrid am iferrawen immuten, neɣ ad nqeddem lfakya deg wulawen i t-id-wɛan s lekmal? Ayagi ikka-d seg wul iṣfan s idammen n Sidna Ɛisa, isebblen iman-is d timezliwt ɣef ddnub-nneɣ.

i s-yekksen kra leɛtab. Netta yugi-t. Leɛtab-nni i iɛateb, iqabel-it, s lebɣi-ines, s lebɣi n Baba-s Ṛebbi, imi ḥemmlen-aɣ, bɣan leslak-nneɣ. S lmer ay d-hnan lǧetta n Lmasiḥ uqbel i tger n uẓekka, Lameɛna terẓeg merra i lan gulawen medden fell-as lweqt-nni, ur tezmir ara ad teḥbes Sidna Ɛisa deg uẓekka-ines. Wid ilan d iɛdawen-is ḥesben nɣan-t, dayen immut, ittumḍel maɛac ara t-icewwlen. Lameɛna akken i d-yenna Rebbi ad yeḍru, iḍra. Ass wis tlata yeḥya-d, iɣleb lmut, lawk d iɛdawen-is Ass-agi idder i laɣru ifus Ṛebbi, seg imiren ittraǧu ad uɣalen iɛdawen-is d tarkabt i iḍarren-is. Rẓagit ulawen-nwen tameddit-agi, isem n Sidna Ɛisa ila fell-awen am ifelfel deg wallen-nwen. Sidna Ɛisa yesɛa kan lmaḥiba deg wul-is fell-awen, daymi i d-isellem iman-is ɣef ddnub-nneɣ meṛṛa. Iwwi-d ɣef iman-is netta yellan mebla ddnub, Ɣer ass-agi, medden ḥeqren-t, qqaren ur immut ara, ur illi ara d Mmi-s Rebbi. Lameɛna ɣer ass-agi, netta iṣebber ɣur-wen, imi ur ibɣi ara ad issenger ula d yiwen, lameɛna ad tawḍem akk ɣer tuba. Llan yiɛdawen n Sidna Ɛisa iḥessisen iḍ-agi s terẓi deg wulawen-nwen? Ḥelleɣ-ken ad tendemem uqbel ara ifat lḥal fell-awen. Qeddmet-as ulawen-nwen ad ten-iṣfu, ndmet. Mkul terzeg, mkul lɣucc, mkul urrif, mkul ɛeggeḍ, mkul argma, mkul tiḥila isefk ad fnun seg-wen. Sidna Ɛisa ibɣa ad ibeddel terzeg ilan deg ulawen-nwen ɣer ndama, ṣṣfawa, lmaḥiba. Ibɣa ayen i tesqeddmem s ifassen-nwen ad ikkes agul iṣfan, i wakken tizila d tikli nwen ad alint ɣer Rebbi am timezliwt n rriḥa lɛali. Ibɣa ad tɛebdem mačči s ddheb, ssadaqa ifennun, lameɛna s rruḥ d akk d tidet. Ayagi akk ikka-d kan seg ulawen iṣfan, mebla asmir n yidammen ulac leɛfu, idammen n Sidna Ɛisa Mmi-s n Rebbi s ttfinaɣ seg ddnub akk. Imeksawen qerben-d ad ɛebden mebla ssadaqa deg ifassen-nsen, usan-d akken i llan s wanuz. Ay atmaten, ḥelleɣ-ken s ṛṛeḥma n Ṛebbi, ad tqeddmem lǧassat-nwen d timezliwt i ddren yettwaqeddsen iɛejben i Ṛebbi. Ayagi d lɛebada-nwen ilaqen. Ur ttemcabit ara ɣer lqurn-agi, lameɛna ttubeddlet s ujejdad n leɛqel-nwen, i wakken ad tmeyyzem anwa i d lebɣi Rebbi, lebɣi yelhan, iɛejben, ikemlen. Nnuba-agi tettilim kul sebt ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lṭnac ɣer rebɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lwaḥda ɣer rebɛa deg yiḍ i Fransa. Nnuba Lexbar Lxir tettilim kul tlata, s taqbaylit diɣen, ɣef ttɛa deg yiḍ i Lezzayer, ɣef lɛecra deg yiḍ i Fransa. Ma tebɣam ad tfehmem ad k-tergu ubrid Rebbi, ktbet iRadio Defi, Boîte postale 102 RP 38003 Grenoble Cedex France Ad ken ibarek Rebbi mkul yiwen ad ken ifeǧǧeǧ s tafat-is.